No tin nada mas doloroso ku un historia no kontá, derá den bo alma. Esaki ta un quote cu Maya Angelou a yega di skibi cu awe ta bay inspira henter e dialogo cu nos ta ban hiba hunto cu un invitado masha masha special cu mi ta stima masha hopi mes. Hendenan cu ta hopi yega na mi curason, su yu homber tambe ta manera un bon ruman pa mi, un persona cu tambe a inspirá asina tantu hende den nos komunidat. Anto mi ke pa huntu ku mi nos ban drenta den historia aki manera ta e kaso ku nos otro episodesnan nos diskubrí e man di Dios den henter eksperensha aki. Mi ta sumamente kontentu ku e regalo ku mi a haña ya pa algun tempu, N ta wòrdu mi a hañ'e mi tin ya algun aña ku mi ten'e kaba for di binti binti dos, un buki ku a keda skibí. cu yama The Backbone anto awe hunto cu mi nos ta ban drenta un tiki mas den esaki pesey mi ta pidi bo pa nos ta deseá Sra. Migarda welkom den nos episode di awe caminda nos ta ban dialoga, nos ta ban papia tocante entera experiencia aki cu a inspira bo pa bo por ta un inspiracion tambe pa otro. Migardo welkom. Danki Pastor Curtis. Migar. Pabit un placer. Si, semper no ordu ta contento cu por tei. Nos a yega dialoga na diferente ocasion riba diferente cos. Contento cu nos por haci si. Migardo, ken ta Migardo? Laga nos cuminsa esi. Ta bon por ta pa e comunidad Sound Tiki mas tanto di ken ta Migardo? Migardo. Bon, mi harda aktualmente mi ta un penshonado. M'a nase na banda bou, na Barber. Bai skol na Barber, despues bai mel, despues di mel m'a bai tra. Anto durante trabou mi a bai profeshonalisá mi mes riba maneho di informashon, pero e parti mas konseptual. Mi tabata dosente tambe pa gobièrnu di Antillas e tempu ei. Despues m'a bai traha pa NV nan di Gobierno, m'a tra na Aqualectra, e ultimo caminda cu m'a tra. Anto na momento cu mi yu homber a hanja un accidente, dos aña despues m'a pidi nan pa mi baha. Anto fo'i e tempi m'a baha, despues m'a drinta mi pensioen. Obe grei. Di mes mas den e historia nos ta bai duna nomber, revela nomber di e persona ku ta bo yu homber, ku algun persona basta konosí den nos komunidat pa tur e loke nan ke ta hasi mi ta konsiderá ku nos tin ku dun'é ehele ku rekonosementu tambe pasobra di bèrdat el a usa su eksperensha komo un eksperensha pa empoderá. otro hende. Sigur, sigur. Anto mi ta kere si tambe ta bo experensha pa kuné den henter e historia aki? Sigur, sigur. Eigenlijk el a, na mi menshoná su nòmber, ya nos ta papia. Dal bai numa. E yu hòmber ta Alton Paz. Sigur. Ami ta usa mi nòm, mi meshesnam, pero mi nòmber ta Mijara Paz Martina. Anto Alton ta nos yu. Alton haña e aksidente i mi tin ku bisa bo ku Alton ta mi inspirashon. Wow. E manera cu el a vang op su accidente, su situacion, a yuda mi masha hopi mes. Pero mi tin cu bisa cu for di despues cu Alton a nace, for di baby, mi tabata puntra mi mes, ken e yu aki lo bay bira den futuro? Pasobra ma feinanan e tabatin cosnan excepcional ta haci. Ora bo bisa cu for di su nancemento. Bo a puntra, Ken yu aki lo bai bira? Mes ora den mi mente a flashback henter e historia tambe di Juan Bautista, ora ku e e tata Zakarias a duna òf a skibi nòmber di su yu, anto henter e komunidat a puntra, Ken e yu aki ta? Ken realmente e yu aki ta pa mi, abo komo mama? Ken lo e bai ta pa henter nos komunidat? I nos tur por mira tambe ku di bèrdat. E ta spesial i e tin kos spesial ku ta inspirá nos. Sí. Bai a kontesta na e pregunta? Bo sa sí. Despues di e aksidente, añanan despues, por ehèmpel mi bisa sè un sinku aña despues di e aksidente, ku mi ta reflekshoná bèk riba kosnan ku a pasa, anto mi a realisá mi mes ku, Eigenlijk esaki ta loke Alton mester tabata riba e mundo aki, un inspiracion pa otro. Mayoria hende sa, mi no sa si Kòrsou completo, pero tin un Fundacion Alton Paz, anto enanan nos tin un facilidad pa ejercicio pa hendenan cu ta semi paralisa of paralit, cu ta para completamente, si. Awor. Tin bia nos ta papia hunto idenan anto tin hende ta bisa e no ke mei n'e malu, pero danki Dios Alton a haña e aksidente ei ku nos tin e sitio ei ku el a nifiká algu pa e hendenan ku tin ta den situashon ei. Klaro. Bo sa mihar ta loke bo ta bisa ami ta ña hopi hopi profundo pa motibu ku bo ta bisando ku e eksperensha doloroso. di un aksidente ku a kousa un kondishon físiko limitá na bo yu, di kual bo yu lo no por relashoná su mes por ta manera ku tantu abo famia i e mes a deseá. Bo ta bisando nos ku e sufrimentu ei ta un sufrimentu. Awor mirá nesesario pa e porta di yudansa pa otronan. Dus, for di un eksperensha asina doloroso, bo por rekonosé e rason tras di kua Dios tòg a pèrmití e sosodé, pa di e manera ei e por ta inspirashon pa otronan ku no tin e mesun kisas fe, forsa i speransa ku e tin. Sigur sigur. Den e buki m'a skibié tambe ku eigenlik na dos mil nuebe ta manera maña un wake up call. Kaminda hopi duru, komo mama hopi duru, pero pa mi mes tambe m'a realisá pakiko mi ta riba e mundu, mi gusta sirbi, pero e momenti m'a haña sa sigur ku loke ku mi mester hasi riba e mundu aki ta sirbi otronan. Korekto. Anto mi a realisá tambe pakiko Alton tei. Eigelijk dia e aksidente a tuma lugá, mi a bisa Alton nada no ta sosodé por nada. E loke a sosodé tin un motibu. Anto sa nos mester a haña sa ta kua ta e motibu. Anto esei despues di tempu nos a haña sa. I bo sa mita esaki tambe. Nada no ta sosode por nada, sa nos mes a sa e motibu rònt esa ke tal ku nos a yegi papia na múltiple okashon, tantu den misa, den programanan, ma yegi ta tres'é dilanti. I hopi biaru bo ta tres'é dilanti pa un hende skucha, e ta hopi fásil, pasobra kisas abo no ta den un situashon di kual realmente bo mes a bisa, siña kinan, nada no ta pasa por nada, ta sa mi tin ku sa e motibu. Ounke nos tur ta pasa den sierto momentunan, sí. Ku tin bia bo no ta komprondé dikon bo no ta komprondé e rason tras di kua, pero si bo sa ku lo tin un motibu dikon el a tuma lugá, anto bo speransa ta ku e motibu ei ta un motibu bon pa boso. Boso por a karga e speransa ei meimei di e situashon difísil òf na e momentu ei. Kisas bo no a premirá ainda Kiko tur lo bai sigui pa ku su kondishon i e kuido ku boso tin ku bai duna ku esei i e adaptashon di un estilo di bida nobo? Sí, esei ta bèrdat. Pasobra na kuminsamentu nos no tabata sa ta kiko, ni mi no a pensa ku, bo sa nan a bisa mi sí ku el a kibra un wesu di su garganta. Anto m'a puntra kiko ta e. Konsekuensia di esei na bisa posiblemente por tati un chèns ku e no por bai kana. Bo sa bo ta tende e kos e momentu e ta dal bo, pero bo no ta realisá bo mes ke ke ta nifiká. Korekto. Anto nos a pasa hopi tempu ku Alton bai bini, nos mester a bai den eksterior kuné pa motibu di, eigenlik e situashon pakiko ku el a haña un aksidente. Alton a nase ku un situashon na su kurason ku nos no tabata sa ta kiko. E situashon ei yama Wolff-Parkinson-White Syndrome. Un bia mas, kon yama el? Wolff. Wolff, aha. Parkinson. Parkinson. White. White. Syndrome. Syndrome. Nan a yam'é asina pasobra tabata ta un meneer Wolff, un meneer Parkinson, un meneer White a bin realisá nan mes di e situashon ei. Oke. Ni e personalnan di di intensive care den momento y no ta conoce. Dus ta ora ero e cardiologo a bini, el a bin bisa nos di esey ta eigenlijk ora bo yu tin diferente conexion cu cu e mama, ora e nace tur e conexion nan a mester bay. Oke. Pero den tin bia tin cierto hende cu no ta tur ta kita. Anto esaki tabata un. Konekshon èkstra na su kurason ku no a kita. Anto esei ta pone ku de bes en kuando e ta funshoná riba su mes, e ta krea manera un kortsluiting na e kurason. E kurason por bati hopi duru, anto ku e hende por esta pèrdè konsementu, e por bai den koma, etsetera. Dus alto nan pèrdè konsementu bou di stür. Anto el a haña un aksidente i no ta tin niun skrap na su kurpa. Anto boso no tabata ni konsiente di e kondishon di salú aki ku no tabata te na momentu ku, segun e malesa di e buki tambe tabata riba un djarason, binti i sinku di novèmber di aña dos mil nuebe, ora ku boso a yega hospital mas o ménos djiesun sinku el nuebe di meinta. Ku en todo kaso bo sa bin mira tur esakinan òf bin haña mas konosementu di esaki, pues boso no tabata sa etòl dje kondishon di salú aki? No, no, no. Nos no tabata sa etòl di dje. Anto e momentu ei yori e kardiólogo a splika nos kiko e ta, anto ku Alton mester bai hasi operashon di kurason pa kita e partinan ei for di dje. Anto e ora y nos a haña sa kico tabata e motibo, e causa tambe cu el a haña accidente. Pero e no ta tin ni un scrap na su curpa. Unico cos cu a kibra ta un weso na su garganta. Tur e cosnan a pone mi pensa cu E cos aki a sosode pa un motivo. El a el a pone mi harda pensa na e momento ey? Despues si. Despues. Si, wak, n'e momento cu accidente a sosode bo ta bay hospital tur eseinan pero berdad despues di e djarazon ey Bo ta kuminsá pensa un tiki, pasobra for di e promé dia m'a bisa Alton sí, Alton nada no ta sosodé por nada. Mester tin un motibu. Dus despues ku nos a haña informashon di di dòkter, mi a kuminsá pensa, pasobra hopi bia ora bo a haña aksidente bo tin sikiera un skrap, algu, òf bo a dal un kamina, un kos, pero e ta e hueso di lomba ei so. Anto esei a pone mi kuminsá pensa, anto achteraf di mes despues ora bo ta mas trankil ku bo ta pensa bo ta kuminsá pega e kosnan un tiki na otro. Pasobra ora algu pasa den mi bida semper mi ta puntra mi mes kiko ta e lès ku mi dios saka afó. Anto esei mi a hasi. Mijado bo sa den evangelio di Mateo si mi no ta kibuká. Nos tin un teksto kaminda Jesús ta bisa siña ki nan e tempu ta kumplí, dus tempu a yega pa bo tuma desishonnan. San Pablo inkluso ta menshoná tambe ku tempu ta kòrtiku, dus bo tin ku purba probechá e echo ku tempu ta kòrtiku pa bo tuma e mihó desishonnan. Anto mi ke relatá e dos historianan aki un ratu ku enter e situashon di Alton den e sentido ku tempu di bèrdat por ta hopi Kòrtiku vooral ora ku den un lapso di tempu asina korto henter un hende su bida i di bida di su famia por kambia. Dòbe bia mi ta purba hala atenshon di hende riba esaki anto e ta sirbi eigenlijk komo un rekuerdo pa mi mes pa nos ta hopi konsiente ku. Bo no por stens riba bo edat yòn, bo no por stens riba e echo ku bo ta kere bo ta yega un edat di penshun. No tin nada ku por sigurá nos ningun di e kosnan aki. Úniko kos ku ta sigurá nos ta esaki, loke nan ta Salmo bintitres, un salmo ku mi ta gusta usa tambe mas hopi mes. Úniko kos ku ta sigurá nos ta ku apesar ku nos no sa kon li'é e bida por kambia i apesar ku nos no tin hopi kos den kòntròl, e promesa di Dios ta ku ni maske kiko nos pasa aden, e ta huntu ku nos. Esei ta sigur. Anto e ta kompañá nos. Sigur. Pasobra mi, den mi historia esei tur bia mi ta para ketu na dje. Mi a keda hopi trankil despues di e aksidente. Nos mester a sinku dia despues nos mester a bai Colombia. Bo ta na Colombia ku bo yu, di mes mi kasá Cesar tambe a bai huntu. Nos a bai ku air ambulance promé biaha ku nos a biba den air nos a biaha den air ambulance. Nos ta na Colombia bo tin ku deal ku e situashon pasobra. Bo yu pa colmo a cabe haya un un hañe den un situacion asina, bo no ta na Corsou, bo ta na un pais otro, bo tin cu atende. Dus mi tabata hopi trankil. Pa colmo, despues di dos siman mas o menos cu nos na na Colombia, Cesar ta haya un ataca di curason. Sí, mi mester a deal cu esey tambe. Anto, pa colmo, Alton ta na un hospital, ora mi a bisa nan pa Cesar bay e mesun hospital, nan a bisa mi no, nan ta bay na un hospital cu ta echt atende curason. Dus tabata hopi bia ora mi ta conta esey, mi ta haci un referencia na Corsou, bo tin Oostpunt cu Westpunt. Dus Alton ta na Oostpunt, Cesar ta na Westpunt. Dus así niño mi mester a maneha mi so. Bo so entre bo yu y bo casá. E dia cu e cos a sosode tabata un djadomingo anochi, nan a bay cune, anto yo rima haña sa cu el a haña ataca, nan a mester keda cune. Dus su mañese, ora mi a bay e hospital di Alton, eynan di un departamento internacional, ku nos tabata nos a sera hopi ku e personanan idenan. Nan tabata buska mi loko loko pasobra nan ta puntra nan mes kon mi por ta kon mi ta hasi maneha e situashon ei miso na Colombia. Pero ora mi a yega seka nan nan no por a kere mi tabata trankil hopi trankil achteraf ora mi pensa òf den den e buki tambe mi ta skibié señor semper tabata huntu ku mi. Semper. Señor semper tabata huntu cu mi. Sí. E ta ainda. Sigur, sigur. Den e momento nae e tabata semper huntu cu mi. El a guia mi completamente, m'a keda hopi trankil. E momento cu echt, m'a yora berdad na Colombia. Claro, claro. Ta normal. Sí, pero e momento cu echt m'a yora tabata ora nos a bin bek despues di tres luna y mei cu nos a bin bek Curaçao. Manera e air ambulance a toca suela na airport, gewoon a cuminsa yora. Ki tabata e experencia of e motibu di con mi harta kere mi harta yora na e momento ei? Bo sa mi ta kere ma bin back na realidad, mi a. Mi tabata sinti manera durante e proce, e momentonan cu mi tabata na Colombia, Señor a guiami, laga mi keda trankil pa atende cu tur situacion. Anto ora mi a yega bek, mi por a haya e chance di relaha mi mes un tiki, expresa e tur e cosnan cu mi a wanta hopi dia ei, expresa ei. P'esei mi ta kere el a sali asini di su mes. Dus mayora mi ta kòrda e unchi paramédikonan a bisa mi di komo ta yora pasobra bo kabi'é a Kòrsou. Pero gewoon mi tabata yora sin. Mi harta skuchan di esaki, e ta bolbe pone mi kòrda riba Salmo bintitres, ku mi ta bisa Dios, Ta mi wardador, mi no tin falta di nada, pero spesialmente e parti ku ta bisa, Señor ku Nana, maske mi pasa den kloof di mas skur, mi no tin miedu di nada, òf mi no tin falta di nada. So abo tin huntu ku mi, bo ta mi garoti, mi baston, mi amparo. Hopi hopi hende den nos komunidat ta gusta Salmo bintitres, hopi hende ta resela e konstantemente, inkluso for di memoria. Pero poko hende ta realisá ku Salmo binti tres ta un salmo ku ta sigurá nos ku miéntras nos ta hende di karni i wesu nos lo pasa momentunan doloroso manera bo a pasa, pero den e eksperensha ei bo por realisá ku Dios ta huntu ku bo, pero su sosten ta di tal manera ku bo ta eksperensh'é komo bo wesu di lomba. Ku ora bo ta sinti bo no tin forsa mas pa bai dilanti, Dios ta e weso di lomba ei ku ta fortifiká bo pa hasi abo the backbone, e weso di lomba di bo famia. Sigur, sigur. Sigur, sigur. Mi ta bisa semper, mi ta, mi ta e weso di lomba di mi famia. Pero ken ta ami su wesi lomba. Anto Señor ta mi, Dios ta mi wesi lomba. Sigur, sigur, sigur. I e echo ku Dios nunka, nunka, nunka ta bandoná nos. Anto e eksperensha aki a ibabo na skibi un buki. Ki tabata bo meta ku e buki aki? E buki eigenlijk ta mas pa inspirá. Eigenlijk tur hende, pero specialmente hende muhe. Correcto. E buki yama The Backbone ta wes di loma pasobra mi ta kere como hende muhe nos ta di naturalesa nos ta wes di loma di nos famia nos ta un wes di loma e hende muhe ta esun cu por duna. Trece un bida na mundu. Esun e ta e prome unu cu por duna e persona di come for di su pechunan. Mayoria bia hende muet esunnan cu ta tin trabounan pa yuda, si bo wak, verpleegsternan, juffrouw di school, etc. Dus mi ta kere nos ta nace cu un don special, anto cu nos mester. Ta e wesi loma di famia. Anto for di e pensamentu ei m'a skibi e buki. Mi tabata mira mi mes komo e wesi loma òf mi ta e wesi loma di di famia. No solamente nos famia, nos kring di di ami mi kasá ku yunan pero di henter famia. Den mi famia di parti mi mayornan semper ami tabata esun. Ku ta e sentro pa tur kos. Juist. Dus mi tabata wak komo tal, pero mi kier a usa mi mi eksperensia pa inspirá otronan. Mi kier a konta e historia pasobra nos tur ta pasa den hopi kos, masha hopi kos. Anto mi kier a laga otronan mira ku bo no tin mester di Cay den depresion. Pasobra nos no por cambia loke a pasa. Pero nos tin cu adapta si nos mes, nos comportacion, pa nos por atende cu loke a pasa. Pasobra bo por cambia, pasobra bo por bay bek. Mi hara bo sa bo menciona asina tantu cos cu eigenlijk mi ke para ketu riba. Kada un di nan, despues mi bo kòrda tur mesora tambe. Pero boso a ban menshoná henter e ròl di hende muhé den bida di un hende, den bida di nan famia, den bida di hende hòmber, den bida di nan yunan, ku ta un teologia, mi ta usa e palabra un ratu teologia, un konosementu di Dios Altísimo ku eigentlik Génesis keda reflehá. Hopi biaha nos ta tende e historia di Adam ku Eva, nos ta tende ku Dios a krea Eva. Usando un wesu di Adam, anto nos ta konsentrá e historia rondó di e realidad ei so, siendo ku no ta esei ta realmente loke ku Dios ke trese dilanti ku e historia. De fakto, Dios ke trese dilanti ku Eva a bini pa ta un kompaño pa Adam, pasobra Adam no por tabata su so sin Eva, anto di tal manera Eva ta un yudansa. pa Adam. Sí. Anto Eva ta e representashon di mama di tur e hende muhé ei. E nòmber ta nifiká mama di tur. Anto bo a ekspresá esei hopi bunito tambe den bo buki ora bo ta bisa esei señor kinan komo hende muhé nos tin un regalo. Nos por karga un yu den nos pa nuebe luna largu i soportá e dolor di mas fuerte riba mundu di duna. Bida na algu presioso. Anto bo a nombra esei i a mande bida. Bida ta un ekspreshon ku iglesia katóliko en todo kaso ta usa masha hopi mes, vooral ora nan ke konsientisá hende riba e protekshon di bida for di ora bo ta konsebí di un manera natural te na e morto natural tambe. Anto ku esaki ta bini. Dor di loke b'a sigui b'a sigui ekspresá, nos a ser skohé pa duna protekshon, forsa, struktura na nos famia, pa duna speransa i un lègasi. De pas na humanidat. Esei ta e hende muhé. Anto esei ta e meta ku Dios tin tambe ku hende muhé. P'esei tur akshon en kontra di bida ta un akshon kontra di e ser muhé tambe. Pasobra e no a wòrdu kreá pa aktua kontrali na loke bo mes a relatá den bo buki. Sí, esei ta sigur, sigur. Mi ke bisa aserka tambe. Ku e map pone den e buki, mi ta rekonosé esei hende hòmber ta kabes di kas. Sigur. Anto e hende muhé ta e e wes di loma. Sigur. Anto huntu. Ta e yudansa. Nan ta e, si. Ta e yudansa. Si. Tambe loke ba trese dilanti mi hardaman esaki hopi hopi powerful, hopi poderoso i ta mi deseo pa tur hende por alkansá e nivel, inkluso mi mes, di realmente aseptá kosnan ku nos no por kambia. Sí. Paso tin bia bo ta keda incluso hib'é den bo bida di oracion como si fuera cu Dios tin cu cambia e situacion pa comoda e situacion na aboso idea di loke ta bon. Sí. Pero den boso caso boso a acepta e realidad, anto permiti e realidad aki Bira algu nobo pa boso i pa bida di otro. E aseptashon ei tabata fásil, e tabata un proseso òf tòg bo a sinti ku Dios a yuda bo sopi fásil di hasi? Sigur, Dios a yuda nos semper. Bo sa, e no tabata fásil, òf si mi por si, e no tabata fásil. Nos mester a bai kustumá ku e situashon ku nos ta den. Nos ta papia ku nos mes tur ora. Nos ta un famia hopi uní. Mi ku mi kasá ta papia hopi, pero semper kosnan ku ta toka famia nos ta papia huntu. Na kas. Huntu ke henter famia huntu. Sí, na kas nos tin un mesa den kushina rondó, nos ta yam'é nos rondetafel. Dus kada be ku tin. Un tópiko nos ta bisa rondetafel. Anto nos ta bay sinta. Sí, sí, papielen. Anto mi ta kere esey a yuda masha hopi mes. Papia ku otro, papia over di e situashon. I alton tambe e echo ku el a aseptá su situashon. Mi tin ku bisa bo. Alton no yora mi dilanti. Un bia so Alton a yora pasobra e promé bia ku nos a baha di e fekama, pon'é den un rolstoel, anto nos a bai kapèl den e hospital. E momentu ei el a yora. El a yora malag'é yora, mi tambe a yora sam sam kuné. Pero Alton a yora hopi bia pero nunca en yora mi dilanti. Mi tambe nunca no a yora su dilanti. Ta tin un motibu pa esey bo ta kere dikon e den su caso no a ciele y sigur bo mes tambe. Si. Bo sa nos no a papia echt riba dje pero mi sa cu Alton no ke Hasi algu cu su, bo sa cu e e cosi ta duna un dolor na su su mayornan. Na su mayornan, correcto. Um, esey el a hasi hopi, um, e tabata ora e ta conta, eigenlijk mi ta tende kio kie ta e momentonan cu el a yora, hopi bia e tabata yora anochi, um, ami a scohe pa ta fuerte su dilanti, pasobra nos tin cu sigui. Correcto. Pero anochi ora mi yega bek hotel, e momento ei mi ta laga los. Mi a usa e prome dos, tres simannan echt pa mi, ami ta yam'e rou. Juist. Pa mi por saka afo e doló ei echt yora. Tur anochi mi tabata yora. Mi ta papia ku Señor. Anto mi ta lanta meinta fuerte, mi ta bai bek hospital. Dus den e forma ei mi hasiele, anto ora nos a bin bek Kòrsou, di mes komo famia, nos ta famianan hopi sera. Ora nos a bin bek Kòrsou huntu ku otro famianan. Nos tabata papia di dje. Pero mi tabatin un rol pasobra dor ku ami tabata sentro di famia, mi sa ku mi no por kibra. Paso si mi kibra, mi famia na, mi famia tambe ta kibra. Dus mi tabata hasi mi mes fuerte. Anto mi tabata pidi Señor semper pa guia mi, duna mi e forsa pa mi por guia mi famia. Bo aki akinan mi ke mi ke para un rato ketu mi harda den e sentido ku uno mi ta kere ta un bon eskoho ku bo ta hasi pa bo no kibra dilanti bo famia di mes Pa motibu ku tin hende ta relatá yoramentu komo komo weakness, anto por ta aserka bo no, pasobra bo a kaba di splika ku bo a relat'é komo eigelijk un rou proses. E manera pa bo saka e doló ei afó, e manera pa bo por deal, journey, den e doló aki, anto tòg pa e doló no tin un influensha riba bo mañan ku Dios ke kila keda ei den anto bo a hasi nada kuné. Dus, eigelijk loke. Mi kara ta bisando ta ku yoramentu ta bon, anto mi mes ta enkurashá hende, si bo por yora, pasobra bo ta saka afó bo doló, bo ta saka afó bo bo tristesa, anto e no ta bira un pustema den bo. Di otro banda mi kara ta rekonosé tambe ku yoramentu pa sierto hende. ta echt keda considera como weakness, como Sí. na kibra, Sí. anto tog bo no tabata kier a relaciona bo yoramento cu esey dilanti un famia cu n'e momento tabata tin mester di bo. Mi ta haña e Sí. análisis of e manera di haciele, tog mi ta consider'é hopi bon pa sigura cu tur hende di e famia tog ta mantene nan mes fuerte, Sí. cu nos por sigui dilanti. Sí. Anto ban usa e ekspreshon tambe, Pasó nos tin ku sigui. Un ekspreshon ku Dios a usa ku Elias tambe, m'a yega bisha den otro èpisodenan tambe, Lanta, pasó nos tin ku sigui. Bo no por keda wantá ei nanan. Dus pa tur hende ku ta sufriendo, tur hende ku ta den nan doló, ku ta skuchando e èpisode aki, mi karda, bo historia ta bisando nos, Lanta! Paso bo tin cu sigui. Sí, bida no a caba. Nos mester sigui. E cos a pasa. Bo sa, m'a realisa mi mesno cu hopi bia ora cos malo pasa, nos ta puntra, Dicon Dios a straf nos asina? Pero, ami ta pensa cu no ta straf e ta straf nos. El a haci'e pa un motibu. Nos no ta mira e motibu, anto abo mester bai saca fogo pakico el a sosode. Anto den e forma ey nos a wak-e. Asina mi ta papia cu mi hendenan tambe, anto cu nos ta bisa, no, nos ta tin cu acepta e situacion. Alton Aina ta den rolstoel, e ta hopi mas fuerte si ku loke e ta, hopi kos ta hasi manera un par di siman pasá e mes a bisa mi laga e strika su kamisa, sintá den su rolstoel, mi ta bisa hoa kon leu el a yega, pero bèrdat ta ora un kos pasa nos no mester wak ku ta un un punishment na papiamentu, e ta un kastigu pa nos. El a pasa pa un motibu, nos mester bai saka afó awor. Pakiko? Kiko ta e lès ku mi tin saka afó pa mi sigui? Mi ta gusta, tin, tin algun celebrity den mundu ku mi ta gusta vòg nan. Anto Steve Harvey ta bisa masha hopi mes, mi ta gusta tende. E ta bisa ora e por ta sera no. No keda para bisa habri e porta i bai habri. Wak esun ku ta habri bo dilanti. Sí. Sigur. Esei bo tin ku hasi. Den nos kaso, ya, ta un, bèrdat, tabata un situashon hopi doloroso, pero nos a tin ku wak kiko e tabata bai nifiká den nos bida, kiko tin ku bai hasi. Anto e loke ku Alton, p'esei e momentu ku Alton a bisa nos e ke kuminsá ku un fundashon, e ke yuda otronan ku ta den mesun situashon kuné, Mester ora nos a apseptá pa yud'é. Anto, ora nos wak awor akí, e fundashon mes tin diesun aña, ora nos wak awor akí nos ta bisa, no, ta esaki nos mester a bai hasi pa yuda humanidat. Anto. Dus nos sigui nomas. I Alton no ta, no a influensha solamente hendenan na Kòrsou. Su contactonan pafó di Corsou. Juist. Ora nos tabata na Colombia, em, tambe el a cera conocí cu otronan den mesun situacion ne, mas pio cu ne. Anto, em, for di e momento ei tambe nan a realisá cu alton ta influenciá e otronan. Anto nan a pidi mi tambe si tin momento ku nos por usa al don pa influensha e otronan, pa inspirá e otronan. Anto nos ta kere ku ta esei nos mester a bai hasi. Den un situashon asina, pero ta esei nos mester a bai hasi. Anto den e buki tambe mi ta skibi ku e tabata duru, pero si mi mes mester a kambi'é, si mi a bai kambi'é lo mi no bai kambi'é. Pasobra e sperensia ku nos a pasa den Ta hopi, pero ta hopi bon. Nos a siña conoce nos mes, pero nos a siña conoce pakico nos ta riba e mundo aki. Un mama cu mester a carga cu e dolor y ta cargando ainda probablemente cu e dolor, pasobra e realidad t'ey, di un yu cu su condicion fisico a cambia pa resto di su bida, ta bisando mi persona. I ta bisando komunidat, Si mi mes tabata tin ku kambia e historia akí, lo mi lo no a kambiá. Pasobra apesar di kon e historia ta, tin hopi kos bon den dje. Anto bo ta realmente un backbone, awor ku mi propio backbone tambe mi ta ña. Mi ta yegon fabuloso. E ta un wow effect pa un mama por bisa, pa solta e deseo di cualke persona pa cambia e realidad. Pero abo ta bisando cu e bon cu bo ta saca for di e situacion aki ta asina grandi y mas grandi cu e situacion real cu bo esnan ta bibando den dje, cu bo ta dispuesto. na keda sin kambia e loke ku a pasa pa mantenele di e manera aki pa motibu di e bondat den dje. Anto mi ta oye hopi, hopi powerful. Sí, e, e, Hopi powerful. sí, sí. Esei ta echt e, e, e loke nos ta biba, pasobra nos ta mira em, e parti chikitu ku ami por hasi, pero mi ta mira e parti grandi ku Alton ta hasiendo Pa otronan ku mi ta bisa si ki esaki lo mi no drai e bek. Wow. I wak, alto no ta kana. Pero tin sierto kosan tambe ku no ta sosode manera un hende normal. Pasobra ora bo haña un dwarslesie bo organonan den bo kurpo tambe no Korekto, tin su efekto. ta funshoná komo tal. Pero si mi wak kon e ta biba? E kon e ta inspirá otronan? Kon close nos ta ku komo famia? Mi ta bisa no. Por tata esaki mester a sosodé pa mi por realisá tur eseinan ku bida por otro manera. E tin ora ta bisa tene, mi mi no por kana, pero mi por bai tur kaminda. Anto tin tin chèns ku mi por kore yega mas lihe ku bo. Abo ta kana pero mi ta kore den mi stul. Wow. Mi harda masha masha masha danki mes. Um, e episode aki di berdad bo demostra ku bo ta un hueso di lomba pa bo famia, pa bo yu, pa mi, pa nos komunidad, tur esnan ku ta sigui nos. Um, mi por diskubri tambe ku inkluso Alton a bira un hueso di lomba den bida di hopi hopi otro Sí. hende tambe. Dor ke ta inspirá nos, bo buki tambe bo ta skibi ku now I have discovered Another world and I understand that we are extraordinary people. Awor mi a diskubri un otro mundu i mi a komprondé ku nos ta hendenan ekstraordinario. Un mama ku a pasa e dolor di un situashon asina ferfelu di su yu ta bisando ami i abo awe ku inkluso si e por a kambia e situashon, E no ta si'e. Mas el a diskubrí ku nada no ta pasa por nada i for di tur eksperensha, pa difísil ku e por ta, semper tin algu bon. Anto e bon ei ta asina grandi ku hamas i nunka e sufrimentu por surpasá e bondat ei. Mi harde di mi kurason, hopi hopi danki pa aseptá es invitashon aki i mi ta deseá bo tur tur klase di éksito pa bo sigui dilanti. Cu entera inspiracion aki un hueso di lomba pa nos tur. Thanks. Danki.